Mae'r Nadolig wedi'n cyrraedd ni yma yng Nghaernarfon, amser o fwyta, mwynhau a gwario amser efo'n teuluoedd. Ond dydy'r Nadolig ddim yn amser hawdd i bawb, ac eleni mae elusen Geista yma ar y Stryd Fawr yn mynd i fod yn neud rhywbeth yn wahanol. Dwi am fynd i fewn i ffeindio allan be. Gath Tea Cofi sefydlu um, rhyw dair mlynedd yn ôl nathon ni agor yn drysa am y tro cynta er mwyn rhoi cyfleon i bobl ifanc cydio uh, yn benna er sydd yn dod yma i wirfoddoli efo ni lle. Um, a wedyn yn sgil hynny lle, mae wrth gwrs dolyg yn amser calad i lot o bobl ac mae di bod ar y gweill gyda ni, so da ni wedi sôn am y peth cwpl o flynyddoedd dwytha yn dweud so mae syniad neu rhywbeth diwrnod dolyg lle. A chwarae teg i Nicla, mae hi wedi cytuno lenni bod hi am agor. Geis i syniad o agor lle fyny bore dolyg i fwydo di gatra a um, Llai ffodus. Uh, nes i ofyn wrth Siarel Thomas um, rhannu'r idea a nath i cytuno i wneud o. Mae nhw wedi bod efo'r bwriad i wneud, ond obviously dim yn staff i wneud o. Wedyn, um, nath i ddeud iawn, so da ni'n agor y brodolig hanner o'r diwyth, tan hanner o'r di deg. Uh, geith rwy'n ddod yma, um, dim rhaid nhw fod yn digartra. Um, llai ffodus, da ni yn Rhaid swp, sandwich a diod poeth iddyn nhw. A hefyd maen nhw'n cael gift bag sy'n mynd efo nhw. Rwyt fi'n a siocled, bisgedi, diod a creision o fath iddyn nhw fynd efo nhw. Sut feda'r bobl wedyn helpu os ydyn nhw'n gweld um, hyn a bod bo nhw eisiau cyfrannu mewn rhyw ffordd? Ta? Uh, Mae'r Facebook ni ddim dyn wirion, y wirion go iawn, di ffôn ni gyd wedi stopio. Um, be da ni'n neud, da ni wedi cael pobl i helpu. Um, yn amlwg, da ni'n eisiau llond lle o bobl yma. Ond 'dan ni... Os 'dan ni'n neud petha fel 'yn eto awn ni nôl at y pobol yna. Yy o rhan rhoddion 'dan ni'n gofyn yym fel 'dych chi'n gweld 'dan ni'n neud yr yy coffi cyfaill yym so geith rywun ddod i fewn yy prynu coffi ne' rwbath bach i fita i'r llai ffodus a digartra a ma' nw'n dod i fewn i fa' 'ma a ma' nw'n ca'l i ddeud bita fo tu fewn a ma' nw'n mynd o allan so dyna be' 'dan ni yn neud yn fan hyn. Wel ma' hynny'n galluogi bobol i brynu unryw beth sy ar y fwydlen bod yn onast achos ddim jyst coffi yym ma' nw'n gallu prynu rwbath a roid hwnnw wedyn ar y notice bod wrth y drws sy'n caniatau i rywun sydd mewn angen ddod fewn, cymryd hwnna, dod i'r cownter um, ac yn hytrach na bod nhw'n gorfod begio a gofyn wrtha ni, maen nhw'n just cyflwyno hwnna a da ni'n gwybod bod yn cael ei dalu mlaen llaw lle. Uh, mae hyn jyst gen un lady sy'n dod fewn bore yma. Uh, mae hyn er mwyn y gift bags. Mae'r bob unigolyn yn gael mynd efo nhw o fan hyn. Um, bisgedi, creision, Wedyn mae hein at y te a coffi a wedyn bore dy Sadwrn dwi'n mynd draw am roddion gyn Tesco Gynarfon a Morrisons Gynarfon. O, o'n i'n dallt bod yna tua 45 o bobl yn ddigartra ar un pryd yn Gynarfon? Um, dyna yw'r ffigwr sydd wedi dod yn ôl i fi gyn yr hogia digartra. Um, heddiw dwi, dwi wedi ffeindio bod yna fwy